Be mae lot o bobl digrifio yn gallu diodda o ydy, wnaethon nhw feddwl am jôc a meddwl, o, mae hwn yn dda a fel, fydd pawb yn licio hwn. A wnei di feddwl amdano fo ar y, ar y drive draw i'r gig a jyst cyn y gig a wnei di feddwl, o ie, mae'r jôc ma dal yn dda, wna i ddeud o heno. Ond wedyn, unwaith mae'n gadael dy geg, Ti'n sylwi, o, ddylswn i heb ddeud hwnna, ma' hwnna'n, ma' hwnna'n rili offensive, fel, dwi'm yn gwybod pam yn y byd o'n i'n meddwl oedd hwnna'n iawn i ddeud. A ti yn, a ti, mae'r atmosffer o holl gynulleidfa, oedden nhw'n chwerthin deg eiliad yn ôl, a maen nhw'n mynd, oh. Sean Owens dwi, dwi'n reiddiol o Gaernarfon ond rwan yn byw yng Nghaerdydd a dwi'n ddigrifiwr, trio bod yn ddoniol. Nes i ddechrau neud comedi allan o lwc i ddeud y gwir, o'n i'n o'n i'n arfer neud lot o gerddoriaeth o ran o'r sîn roc Gymraeg a wedyn oedd 'na rhyw eitem ar rhaglen o'r enw 'Y Lle' o'r enw 'Cymryd y Mic' Ti oedd yn gael pobl oedd yn neud rhywbeth arall a neud nhw yn neud comedi am y tro cynta. Deep down, o'n i wastad 'di bod isio trio neud comedi, o'n i wastad yn ffan o watsiad fideos a ballu oedd pobl yn neud comedi, me'l oedd o'n mind blowing sut oedd pobl yn gallu jyst neud hynna efo'r hyder o trio bod yn ffyni a fel gwbod bod nhw'n ffyni. Felly o'n i'n lwcus iawn, oedd Cymru Dymeict 'di gofyn i fi cymryd ran lle oedden nhw'n rhoi fel rhyw fath o training i fi am hyn a hyn faint o amser a wedyn jyst rhoi gig i ni ac yn ffilmio fo. Oedd o'n eitha anodd wybod lle i fynd wedyn achos mae'r gig cynta'n cael ei r-, na- gath o'i roi iddo fi ond 'di hynna ddim yn digwydd bob tro felly O'n i'n eitha lwcus efo ail gig fi, nes i jyst cysylltu efo rywun oedd yn trefnu gŵyl arall yn Gaernarfon, yn gofyn, ydach chi'n neud noson gomedi a ga i slot? Oedden nhw fel, ia ia gei di neud hwnna. A wedyn, be' wedyn? So, pan nes i symud nôl i Gaerdydd, nes i ymchwilio fewn i'r scene open mic yma. O'n i'n gwbod am open mics cerddoriaeth lle ti'n mynd fyny mynd, ww ga i chwara Wonderwall. Oedd gymryd eitha lot o sbio fewn a dallt sut ma'r holl cymryd ran a roi enw chdi lawr i neud siŵr ti ga'l slot yn gweithio. Dw cyfri nes i ddechrau'n iawn mis Awst 2018 yng Nghaerdydd a ers yna dwi wedi bod yn gigio'n gyson. Swn i'n deud y gig gorau dwi erioed wedi cael, neu y gig dwi wedi mwynhau mwya, oedd yn Gŵyl Arall, oeddwn i'n Tŷ Glyndŵr yng Nghanarfon. Oedd y slot y gig comedi yn grêt achos oedd o yn eitha hwyr yn y diwrnod a oedd lot o bobl wedi bod yn mwynhau eu hunain drwy'r dydd, so oedden nhw 'di llacio fyny, oedden nhw'n barod i chwerthin, a oedd o'n brilliant, gath pawb ymateb grêt, a o'n i'n emsïo, ac o'n i 'rioed wedi emsïo o blaen. Ie, hwnna i fi oedd jyst highlight y byd comedi i fi yn bersonol, a ddiwedd y gig yna o'n i fel, 'o, dwi'n comedic god, fel, ddylswn i, ddylswn i fynd ar Lively Apollo'. Ond y gig gwaetha dwi 'rioed 'di 'neud oedd y gig lle nes i ddeud y jôc lle unwaith oedd adel yng ngheg nes i meddwl oedd hwnna syniad gwael dwi yn idiot pam yr ydw i nes i neu hwnna oedd hwnna yn Abertawe yn mewn venue o'r enw Cafe Play o'n i'n eitha newydd i neud comedi ar y pryd so nes i fynd a neud y jôc na nes i feddwl am ar y drive draw a wedyn deud o nath nhw js dead a wedyn nes i gorfod cario mlaen am pum munud efo jyst gal ryw ambell i Nes i gerdded off yn meddwl, o ella oedd o ddim mor wael o'n i'n meddwl oedd o. A wedyn nath yr MC ddo'n alarm mynd fel, Thank you Shaun, uh, what you all need to remember's people have been doing this for a different amount of time and he's quite new to it so please be nice. o'n i'n meddwl, oh, ok, ie, yeah, mi ath o mor wael o'n i'n meddwl oedd o. Mae'r proses o wneud gig comedi yn deimlad hollol wahanol na'r proses o wneud gig cerddoriaeth. Mainly achos ti ar ben dy hun, fel, mae gi lawr i chdi ar gyfer o. Felly, swn i'n deud, mae 'na bach o nerfysrwydd, mae'r adrenaline, achos ti arno fel, reit, dwi'n gorfod, dwi'n gorfod siarad efo pobl 'ma, dwi'n gorfod 'neud rhyw fath o sioe, achos perfformiad ydi o, ti 'di creu sioe dy hun i bobl am ddeg munud, neu chwarter awr, neu ugain munud. 'Sa ddim teimlo gwell na pan ti 'di cael gig ffantastig, ti jyst, ti jyst dal i sôn amdano fo am dwy awr wedyn a bod fel, o ie, ath y, ath y jôc yna dda genna fi heddiw, o ie, fel. Mae'r mwynhad o gael gig comedi da yn well na'r mwynhad ar ôl gig cerddoriaeth da, yn fy marn i. O be dwi 'di sylwi o yym sefyllfa'r sîn gomedi Gymraeg rŵan ydi mae'n dybyg i debyg i sut oedd y sîn roc Gymraeg bymtheg mlynedd yn ôl o ran be sy'n gallu mynd mlaen achos pan pan nes i ddechrau efo'r bandana oedd gigs ddim jyst ar gael yn y byd cerddoriaeth oedd 'na lot o bethlle oedden ni'n ffeindio wel ma' raid ni drefnu stwff i'n hunan yy oedd y gigs oedden ni'n gael jyst yn ambell gig bob hyn a hyn lle oedd rhywun yn creu ar y sbot oedd 'na ddim jyst gigs cyson yn digwydd mewn lot o lefydd felly oedd 'na lot o job i dyfu'r sîn ein hunan Mae'r sin roc Gymraeg 'di gael lot mwy o sylw a lot mwy o sylw, a rŵan mae mewn lle iach iawn, iawn, iawn, lle ti 'fo gymaint o fandiau ar gael. Ond 'swn i'n deud efo'r byd comedi Gymraeg rŵan, anaml iawn, enwedig yn y byd Gymraeg, ti efo jyst fel gig bob mis yn yr un un venue, 'di o ddim rili'n digwydd. Nei di gael ambell i gig lle fydd rhywun o ryw fenter iaith yn rhoi lan bod, 'ww, dan ni'n neud gig i casglu pres'. So ddim jyst gig er mwyn gael mwynhad, ma' ma' fel ma' 'na ryw achos ar gyfer bob un gig. Felly o'n i... nes i benderfynu fel trefnu taith yn hun lle jyst ar hyd Cymru i gyd a bod fel 'sa 'sa ddim pwrpas i'r gigs 'ma heblaw jyst creu gigs comedi, gael mwy ohonyn nhw. Nes i neud bwynt i trio gael pobl weddol newydd ohonon nhw i ddeud y gwir, nid yr enwau mawr. jyst er mwyn rhoi gigs i bobl a ie t- ma' ma' angen mwy o dyfu i'r sin gomedi Gymraeg a un peth dwi'n meddwl sy angen gael ei wneud ydy y gwyliau cerddorol sy'n cael eu greu, pam ddim hefyd cynnwys chydig o gomedi ynnyn nhw? Achos ma' yy fel wnes i ddeud tro dwytha oedd gwyl arall wedi gael noson gomedi. Grêt, a wedyn, ond 'swn i'n licio gael dau yn lle jyst un, a sesiwn fawr Dolgellau, mae lot, lot, lot, lot, lot o gerddoriaeth, ond fel arfer fydd 'na ryw un sesiwn gomedi. Mae mwy o novelty, 'swn i'n deud ar hyn o bryd, na prif canolbwyntio rhywbeth. Ond wedyn pan ti'n mynd i fel gŵyl fel Machynlleth, gŵyl comedi Machynlleth, ti'n anghofio bod di'r sîn gomedi Gymraeg ddim yn ddim hynna fawr, achos mae'r gigs ti'n neud yn llawn, mae gymaint o bobl yng Nghymru yn Machynlleth jyst yn mynd i'r holl Digwyddiadau comedi grêt. So mae'n neud chdi sylwi, ma' 'na ddigon o stwff comedi ar gael ac yn digwydd yng Nghymru, ma' nhw jyst angen y platfform iddyn nhw. O ran pa mor hawdd ydi o gael adnabyddiaeth, yym dwi'm yn meddwl dwi mewn sefyllfa i comentio unrhyw ffordd achos fi oedd bassist y band arna, so oedd y oedd y canwr weithiau'n anghofio pwy o'n i. So adnabyddiaeth dio'm necessarily yn y peth hawsa i gael. Ma' rai pobl yn gael lot o sylw'n sydyn iawn a Rightly so, i ddeud y gwir. Fel ma' 'na, ma' 'na gymaint o bobl grêt yn neud comedi rŵan. Fel ma' ma' Tourist Trap, ma' nhw 'fo lot o bobl sy jyst yn neud comedi yng Nghymru, a lot lot lot ohonyn nhw'n neud comedi Gymraeg. Fel ma' nhw 'fo Elis James, Tudur Owen yn amlwg, a wedyn enwau chydig bach yn llai, so ti 'fo Sarah Breeze, Elain Morgan yn neud o, Dan Thomas ynddo fo. Ma' Tourist Trap yn benodol yn rwbath grêt sy 'di ga'l ei greu ar gyfer y byd comedi yng Nghymru, achos ma' 'di dangos faint sy ar gael iddyn ni, achos. Dy'r sîn gomedi ddim yn cael hanner gymaint o sylw â'r byd gerddoriaeth, yn fy marn i. Un peth 'swn i'n licio gwella ydy sut mae dealltwriaeth pobl am gig comedi. Mae'r etiquette yn wahanol na gig na gig cerddoriaeth. Fel, weithiau wna i trio deud wrth ffrindiau, 'O, dwi'n gigio'n fama. ar dy' Mercher, a maen nhw'n gofyn, 'O, wel, pryd ti ar, ddo i draw i weld chdi? A ti'n meddwl, 'Na, dyw hwnna cweit ddim yn gweithio efo gig comedi. Mae'n digwydd efo band ie, achos ti'n gallu mynd yna, watsiad y band ti isio a mynd o 'na. Ond efo gig comedi, gan bod mae'r atmosffer yn rhan mor pwysig ohono fo, os dach chi jyst yn cerdded fewn hanner ffordd drwadd, fyddech chi heb cynhesu fyny na'm byd, felly fyddech chi'm yn chwerthin hanner gymaint. So mae'n neud lles o mwy o bobl yn dallt hynna amdan gigs comedi yng Nghymru. Un peth sy'n ddiddorol am yr covid 19 'ma ydi ma'n ma' 'di fforsio y byd gomedi i fod yn eitha creadigol am sut ma' nhw'n gallu neud gigs neu perfformiada. A so ma' lot o bobl yn deud fel o gig comedi ar-lein. I ddechrau fo o'n i'n eitha amheus am sut 'sa fo'n gweithio ond ma' actually'n gweithio'n iawn. Ma'n gallu bod yn Zoom chat a wedyn ma' 'na ambell berson yn y gynulleidfa ddim yn muted er mwyn allu chwerthin. So ti ddim yn jyst perfformio i jyst distawrwydd a bod fel, ydy hwn yn ffynnu, I don't know. A felly, swn i'n gorfod dweud, triwch cefnogi reina os da chi'n os da chi'n gallu, os... un, unwaith da ni'n gallu neud gigs eto, mi nawn ni. A hefyd, um, jyst triwch cefnogi'r byd comedi Gymraeg. Mae yna lot o bobl anhygoel ar gael a ma' er mwyn gwella'n comedi mae angen jyst neud gigs a gigs a gigs a gigs a 'dan ni isio'r scene gomedi Gymraeg fod mor gry a mae'n gallu bod felly os ma' 'na gig comedi digwydd yn lleol ewch yna os 'da chi isio cymryd ran jyst cysylltwch efo rywun fel cysylltwch efo fi cysylltwch efo rywun arall sy'n sy'n neud comedi a nawn ni roi gig i chi achos ma' angen mwy o comedians Cymraeg a ma' 'na groeso i bawb cefn lle 'da chi ddim yn